ndutaga wĩra wa kũhunjia na gũtaarana no mũtumia wakwa nĩ mũhũri wa biacara mũno na niĩ nĩwe ũndũmire tondũ he handũ hangĩ mũtumia wakwa na karangũ me ndũgũ nginya kũngĩra ngai arohonokia ũru-inĩ ũcio tondũ niĩ ndũmirwo nĩ mũtumia

mũndũ ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ mũndũ ũheanaga gĩthũri gĩa kũrĩrĩra onake nĩ akaheo gĩthũri gĩa kũrĩrĩra mũndũ ũhembagĩria mũndũ akamũhoreria onake nĩ akahemberio na ekwo atĩa ekwo atĩa ahorerio andũ mangĩikarania ta andũ bũrũri-inĩ wagĩra ĩra mũndũ ũcio ũngĩ nduaga- ndu- nduĩkagĩra mũndũ ta mwĩrĩ ũguo agũtuĩke na mũndũ bũrũri-inĩ wa ikarĩka no andũ nĩ mathũkire magĩkĩra nginya nyamũ no na gatagatĩ ka andũ oru biũ na mathũkĩte othe gũtiagaga ega ũria mũndũ ũcio ũngĩ we wĩ mũndũ mwega tondũ niĩ nĩkĩo karango nĩ mwega ta mwĩrĩ ũguo tondũ nĩkĩo karango nĩ mwe nĩkĩo tũkire gũcapoti mũndũ mwega tondũ mũndũ mwega e gatagatĩ ka andũ amatuaga ega no mũndũ mũru e gatagatĩ ka andũ ahana maguta ma tawa itata rĩmwe magweta mũtu-inĩ irebe rĩmwe ndũngĩrĩka

nĩ mũtu nĩ mũtu mbembe nĩ irakũrire okay rĩu ndenda ndenda gũgwĩtĩra mũthuri mũrata wakwa bishopu wakwa mũrĩithi wakwa wanandeithia haha nĩho ndoimĩrĩire maũndũ maingĩ njaragia na njugaga nĩ marĩa we augaga akaremwo nĩ kũina na niĩ ngamaina twĩtanaga mũruna wakwa ithe tiguo nĩ mũruna wakwa aria na niĩ ngaina tondũ ndangĩina na arie na niĩ ngĩtiga kwaragia ngiuga aragie na niĩ ngaina mwakinyĩrwo nĩ ũhoro ũcio wega etagwo bishop jj ndagĩtarĩ ũrĩa ndagũire moko-inĩ make ndoka nairobi twĩtanaga wa nduanda tondũ ana nduanda nake kanjĩtaga hahũra tondå na mwahå ra å kawanduana mutegando rurimo mwana asifiwe na mutakĩrekania na moko manyu ũguo mwathani aroga ũcũma niĩ ndĩ mũkenu ndĩ mũkenu mũno nĩ ũndũ wa ũguo mumĩrĩte na mũkarũrũngana nĩ ũndũ wa mũthuri ũyũ mũrata wakwa karangũ wa mũraya twatũnganire nake atarĩ mũthuri ũguo arĩ mwanake mũnina nini na rĩrĩa ndamũmenyire ngĩona nĩ mũndũ wendete andũ na mũndũ wendete rũrĩrĩ rwao na mũndũ ũkuaga mĩrigo ya andũ hatirĩ mũndũ wamenyithanirie nake we nĩ akĩnjũĩ tondũ ngĩrĩ baba wao wa kĩroho aingĩ ao haha no niĩ ndiamũĩ na twatũnganire ngĩona mwanake mwĩnyihia ngĩcoka ngĩona wĩra ũrĩa araruta na ngiuga atĩrĩrĩ ngai e thĩinĩ wake nawe onake we mwene kũrĩa umĩte baba wao no mbeũ yothe njĩrĩ koguo mbegũ ya ngai ndĩũraga noguo mweka ũmũthĩ nĩ mwamuonia ndarutaga wĩra wa tũhũ rĩrĩa ararũgama na mũndũ nĩ ararutia mũndũ kuma ground agatigĩra mũndũ ũcio nĩ ahona kana nĩ agĩa ũikaro ndĩraugire ira handũ tũrarĩ maũndũ marĩa mekaga mena guka wa nairobi ithuĩ tũtingĩhota twĩ na mũigai na nĩ wega andũ gũtiganĩra ũrĩa mũndũ angĩhota atigĩra kĩ ũcio ũngĩ koguo nĩ marũgamagĩrĩra ngapu nene mũno mũno mũno gatagatĩ-inĩ ka maũndũ nginya thirikari ĩtangĩka ona mangĩ thirikari nĩ koyũĩ kwĩ mĩrimũ ta ĩyo ona mũmbunge wa area ĩyo ona mca no ndigagwo ona rĩmwe ndigagwo andũ aya nĩ gwetha methaga andũ aya kana maumaga kũ where do you get them na karango ngũkwĩra wega mũno ũguo nyitaga ironda ciene na ũkanyita mĩrimũ yene ngai we mwene arohonokia kũrĩ mĩrimũ arogiria wee ũgakorwo wĩna thĩna ta ũcio ũteithagia andũ mũgeyeirire hĩndĩ ĩmwe akiuga kĩrĩa mũndũ atangĩenda gĩũke gwake akĩingataga na ciĩko njega no kĩrĩa mũndũ aingataga na mwĩtĩo no gĩgoka gwake he mũndũ ũmwe waingatire cionje kĩonje na gĩthua na gĩtaigua ũhikinĩ wake tondũ arĩ mwanake ta kajim na agacoka akagĩa mbia rĩrĩa agĩkire ũhiki na itonga na nenda kwĩyonania hagĩũka kana konje hagĩũka gataragia hagĩũka gataiguaga na hagĩũka hatonaga arogamire akiuga ciogo icio cieherie igongona-inĩ rĩakwa ndikwenda ciogo igongona-inĩ rĩakwa makĩoyanĩrwo na security magĩikio nja agĩkĩoya mũka nĩ mwĩgutho wa ũhiki

cigĩciarwo gwake nyũmba ndangĩacingatire tondũ nĩ ciake rĩu mũndũ wothe ũingataga kĩndũ na mwĩtĩo no gĩgoka gwake no ũroingataga na wendo na gwĩtigĩra ngai kĩu gĩtigakinya gwake kĩu gĩtigakinya gwake ndamwĩra ũte mũtungatĩri andũ a rũirũ kĩrĩa gĩothe mwahekarangwo na gĩtĩo na gĩgacoka kwanyu na arĩa othe mũteithagia na wendo na gĩgoka kwanyu na kĩrĩa gĩothe gĩtarĩ kĩega getikagĩa wako kwanyu tondũ wa wega ũcio mweka ũmũthĩ kamboni iria ci haha ateti na memerekia na aini wega ũrĩa mũndũ ekaga nĩ ũkagiria ũru ũke gwake nake mũndũ ũtekaga ũndũ mwega ũru no mũrigicĩirio mũromo-inĩ ũru ũmũtereire o mũrango-inĩ koguo niĩ ndamũrathĩra hamwe na karango tondũ maguta maitĩka maitĩkagĩra andũ othe wega na kĩrathimo kĩrĩa gĩgũka harĩ we ũmũthĩ kĩroka kũrĩ inyuo na inyuĩ na ngai aromũgitĩra maũru ona twahũta nda ngai atũhe gũkirĩrĩria maũndũ no marĩagĩra mũtu no ũrĩgũa maguta no marĩgũa na ciaga kũgwa mũigaie haha nĩ arĩ ina anegene rorwĩmbo rũmwe tu maundu mage etiguo ndio hivyo yeye anajua hiyo maneno yeye ndio ndacokia ngatho nĩ gũthikĩrĩria ndutaga wĩra wa kũhunjia na gũtaarana no mũtumia wakwa nĩ mũhũri wa biacara mũno na niĩ nĩwe ũndũmire tondũ he handũ hangĩ Mũtumia wakwa na karangũ me ndũgũ nginya kũngĩra. Ngai arohonokia ũru-inĩ ũcio tondũ niĩ ndũmirwo nĩ mũtumia tondũ nĩwe director wa thukuru ĩrĩa ĩkwarĩtie haha mbere thukuru ya driving ĩtagwo Topaz Yes. hama yao ĩ harĩa rori itũ ĩ harĩa tũkoragwo haha Rũirũ hau KCB tũthomithanagio tereba

atĩ bibirinĩ yaku nĩ ikia ciringi ngiri mĩrongo ĩtano rĩu niĩ maũndũ maitũ nawe we no thiĩ nĩ kũhunjahunjagia na warĩkia kanyamũ karĩa gothe ũkĩneo wethe gĩcunjĩ gĩa ikũmi ũngore tondũ niĩ niĩ ndikoo mũno wa kũruta ngoo mũno wa kũreherwo koguo nĩ ũkwĩbanga nĩ ndarora ũrĩa hahana na nĩ ngũria kĩhenjo nĩgetha wacokanĩria ndũkakĩirie gĩcunjĩ gĩtarwo wega ũndehere otherwise nakupenda karango na ngai arokũrathima taugai atĩrĩrĩ ndenda muge thutha wakwa niĩ ndigũkua ĩyo nĩ mĩhĩtwa ĩno declaration mũndũ nayagwo koguo kauga niĩ ndigũkua no nĩ ngũtũũra ng'anaga mawega ma jehova kota kiuga wega ng'anaga mawega ma jehova arabu ndamũrora inyuothe ndĩrona mũrĩ andũ anini mwĩna kĩrĩkanĩro gĩa gũtũũra ikonomĩ njega kana ĩtarĩ wĩ thayũ kana kwa ngoma gwĩ- gwĩkĩ atĩa wĩna kĩrĩkanĩro gĩa gũtũũra tondũ nĩko maandĩko marauga nĩ ũkona nginya ciana cia ciana ciaku koguo ndũĩ kũndũ ũrathiĩ nginya wone ciana tuga rĩngĩ nĩ ndigũkua no nĩ ngũtũũra nganage mawĩko ma jehova mũtingĩkĩra twana karangu gũtiramakania ndagĩtarĩ maramwĩrire india